Ar y pryd, o'n i yn gweithio um, yn bennaf o gampws Abertawe, um, a dwi'n gweithio um, yng Nghanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol. Pethau wedi newid fel maen nhw, a dwi bellach yn gallu gweithio mwy um, o Gaerfyrddin. Er bod fi dal yn gorfod teithio i Abertawe bob hyn a hyn, ni'n ffodus iawn bod Sir Gar o fewn pellter teithio call i unrhyw le rili, i Abertawe, i Gaerdydd hyd yn oed, dych chymod, lawr yr M4, mae e mor, mor gyfleus. Um, felly, yn, yn bersonol i fi, oedd e, e'n oedd e, oedd e tywelwch meddwl bod yr opsiwn o weithio o Gaerfyrddin yna. Doedd ddim eisiau poeni am sicrwydd swydd o ran lleoliad.
Fi ddim yn gweithio fel perianwr sifil, o'n i'n gweithio yn pen y bont cyn nawr, ond fi wedi cael eitha lwcus i symud nôl i, i cwmni sy, sydd yn gyfyrddin. So mae'r ma gwaith rhyw deg munud o'r, or, or, or tŷ nawr. Um, so mae, yeah, lleihau lot o'r amser gwaith a mwy amser y teulu. Um, so mae Elis a fi mas tu fas nawr, ni'n mynd i adeiladu dyn eira fi'n credu. Um, Dyma'r eira go iawn cyntaf i ni gael, oedd dim lot yn ni bore ddo. Um, ond mae lot yn ni bore yma, mae Elis mas yn chwarae yn barod. Yn ni adeiladu dyn eira. Mae Edward wedi mynd i'r gwaith heddi, dyrnod cyntaf nôl. Um, gobeithio fydd e ddim yn stuck yn Gaerfyrddin. Ond ie, um, yeah, ni'n hapus iawn. Ni'n mynd i gael lot o hwyl a sbrif yn siŵr yn chwarae uh, bore yma. Mae bach fel Winter Wonderland yma, mae'n hyfryd. Um, Elis a fi jyst yn mynd i fyny hewl Cod tan. Chi. A ni, mae wir yn edrych fel Winter Wonderland. Mae'r niwl yn hyfryd. Um, ie, yeah, mae wedi bod yn ddwrnod lyflu. Mae Edward wedi dyn ôl o'r gwaith, felly dyw e ddim yn sownd yng Nghaerfyrddin. Um, a mae'n gweithio gartre. Efa'n cysgu, a mae Elis a fi tu fas yn joio.
Mae'r ddoi o'n i wedi cael magwraeth eitha gwledig um, yn y wlad, ti'n benodol ti'n cael dy fagu ar fferm. Um, mae er bod ni ddim eisiau ffermio fel petai, um, o'n i'n gwybod bod ni eisiau ffeindio cartref oedd gyda digon o le tu fas i fagu'r plant fel bod nhw'n cael magwraeth eitha tebyg lle maen nhw'n gallu bod mas tu fas yn chwarae ar y beics um, a bod nhw'n saff um, bod ni ddim angen poeni bod yr hewl reit y bwys a'r, ar math na o beth fel fel bydden ni mewn dinas neu mewn tref. Um, so oedd hwnna'n eitha pwysig i ni wrth chwilio. Um, a wedyn ni, yeah, o ran y tŷ, oedd ni bach yn ffysi.
Oedd am felly peth o'n i'n trio hwylo amdano yn y tŷ, ie. Yeah. A just rhywle sy'n digon o lle, really, tu fewn a tu fas i, i cael magu teulu bach ifanc. Achos unwaith o'n i'n ymwybodol bod babi rhif dau yn dod, oedd angen symud hi o ran symud yn agosach uh, i ble o'n i eisiau bod um, yn yr hir dymor. Um, o'n, i ddim, o'n i ddim yn ffansio symud ti gyda doi o blant gyda ni'n barod. So, um, ond sa'n gwybod sa'n dweud sa'n ti gwir o'n i. Oh, mae rai bod yn agos at y ddeg. Um, dros cyfnod o blwyddyn lle, fi o'n i'n hwyllo a sawl cant ar y we, fi'n siŵr ni wedi ni wedi pip a yeah. tre meddwl a bydde hwnna'n rhywle addas ato yeah. ni. Um, So, ie. Yeah. Ni, so. yeah, ni wedi bod yn eisiau symud er, er, pan oedd Elis yn fabi bach, really, yn dyn ni. Just, dyw'r lle cywir just ddim doedd e jyst ddim yn dod a oedd dim byd o'n i'n gweld. O'n i'n aml yn mynd i, yn gyrru hi bo llefydd o'n i. Os oedd rolau o'n i wedi gweld ar y we, falle yn lle mynd i weld yn swyddogol, o'n i jyst yn mynd am draif a gweld beth oedd y lle'n edrych fel o'r tu fas, a, a just beth yn man oedd yn rili really tynnu sylw ni. Um, ond ie, yeah, pan oedd ef ar y ffordd wedyn ni, oedd Trod ar y sbardun, mae'n rhaid i ni fynd o rwle. Ie, fi'n neud te i ti nawr. Na, dwi efo ddim yn so Efa'n gallu siarad dwi. Dig, dig, dig, dig. Mae'n lyflu bod ni yn Ie, yeah, yn, yn, yn rhan o gymuned a ni'n ni nabod yn cymdogion ni. Um, fel buon, bues i a'r plant yn canu calennig um, ar ddydd Calan. Ie, yeah, mae'n jyst yn gret. Hollol wahanol ni fel oedd yn bywyd ni yng Nghastell Nedd.